Marka thawngṭha dal hleingan ah Pilat hmaiah Jesuh a thaizing zingka te ah tlangbawi upa hna cu hotu upa hna le phungbia cawnpiaktu saya hna le biaceihtu vialte hna he khan hnawhsareh in an i pum i khua an khang. Jesuh cu thir cikcin in an khih i an kalpi i Pilat kut chungah khan an pek. Pilat nih, Judah mi siangpahrang cu na si maw? tiah a hal. Jesuh nih na chim bangin ka si tiah a leh. Tlangbawi upa hna nih khan Jesuh cu bia tampi an puh. Cucaah Pilat nih cun a hal ṭhan i, Na let hna lai lo maw? An in puhmi hi a tam ṭung tiah a ti. Jesuh cu holh loin a um i Pilat cu a khuaruah a har. Jesuh thah awk bia an khiah. An lanhtak puai paoh ah khan Pilat nih an duhmi thongtla pakhat kha a chuahpiak tawn hna. Culio ahcun ral a thomi midang hna he ral an thawhnak i lai a nawngmi pa Barabbas kha thong chungah cun a um. Mizapi nih khan voidang i na kan tuahpiak tawnmi kha kan tuahpiak rih tuah tiah an ra hal tikah Pilat nih cun a rak thawh hna i, Judah mi siangpahrang hi kan chuahpiak seh ti nan ka duhmi cu a si maw? tiah a rak hal hna. Jesuh ka kut chung i an ka pek hi tlangbawi upa nih an nahchuah caah a si ti kha Pilat nih ṭha tein a hngalh. Sihmanhsehlaw tlangbawi upa pawl nih cun mizapi kha, Barabbas na kan chuahpiak lai tiah Pilat kha nan hal lai tiah an forh hna. Pilat nih mizapi cu a thawh ṭhan hna i, A si ahcun Judah siangpahrang nan timi pa he tah zeitindah ka tuah kun lai tiah a ti hna. Vailam ah tah ko tiah an au. Pailat nih cun zei sualnak dah a tuah tiah a ti. Sihmanhsehlaw fak chinchin in an au i vailam ah tah ko an ti. Mizapi kha Pailat nih an lungton a duh hna caah Barabbas cu a thlahpiak hna, cun Jesuh cu fung in a tukter hna i vailam i tah awkah a pek hna. Ralkap nih Jesuh an deh cawh. Ralkap nih Jesuh cu mangki bawi inn tual ah khan an luhpi i an hawi dang zong kha an auh hna. Jesuh cu puansen kha an ei i hling in an phiarmi bawi luchin kha a lu ah an chinh. Salam kha an pek i Judah mi siangpahrang hi saupi nung ko seh an ti. A lu ah cun fung in an tuk i an cil an chak i an khuk an i bil i a hmaiah cun an kun. Cuti i an cawhdeh dih in puansen kha an hawh i amah puan kha an eihter ṭhan, cun vailam i tah awkah an chuahpi. Vailam ah an tah, lampi ah mipa pakhat a min Simon a simi khuatelei in Jerusalem lei ah a kalmi kha an ton. Amah cu Jesuh vailamtahnak thing kha an hnek i an putter. Hi Simon hi Sairin khuami Aleksander le Rufus pa kha a si. Jesuh cu Golgata hmun kha an phakpi. Golgata a sullam cu Luruh Hmun tinak a si. Misur zu, Mura an timi he an cawhmi kha an hun tuh i a ding duh lo. Cuticun vailam ah cun an khenh chih i a puan kha an i phawh i aho nih dah a zeizawn hi a co lai tinak caah camcawhfung in an zuh. Vailam i an khenh chih kha zinglei suimilam pakua ah a si. Sual an phawtnak Ca cu Judah mi hna siangpahrang tiah an ṭial. Jesuh sinah cun a orhlei kamah pakhat, a kehlei kamah pakhat mifir pahnih an tah ve hna. Cuticun Cathiang nih misual hna sinah telhchih a si a timi cu a tling. Aa chawkmi hna nih khan Jesuh cu An lu an thinhnawh i an nihsawh. Biakinn cu na ṭheh dih i nithum chungah na sak dih ṭhan taktak hi ta. Atu cu nangmah kha vailam cung khan rung ṭum law i khamh tuah ngat, an ti. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in tlangbawi upa hna le phungbia cawnpiaktu saya hna nih khan Jesuh cu an nihsawh i, Midang khamh ṭung i amah vial aa khamh kho ṭung lo hi ta. Israel mi siangpahrang Mesiah cu atu hrimhrim ah hin Vailamtahnak cung hin rung ṭum sehlaw pei kan hmuh hnga i kan zumh khawh hnga cu an ti. Cun an sin i vailam an tahmi pahnih hna zong nih khan an nihsawh ve. Jesuh thihnak Chun ah cu ram cu a dihlak in muihnak nih suimilam pathum chung a khuh. Zanlei suimilam pathum ah Jesuh cu fakpi in a au i, Eloi, Eloi lama sabakthani? tiah a ti. A sullam cu, Ka Pa, Ka Pathian, ka Pathian, zeicahdah na ka kaltak tinak a si. Cuka i a ummi a cheukhat nih cu ti i a au cu an theih i ngaihmanh u Elijah a auh cu an ti. Pakhat pa cu a va tli i puanchia kha misur zuthor chungah khan a hnim i fung par ah a ṭem i Jesuh cu a hmur ah khan a hun tuh. Amah kha vailamtahnak cungin ṭhumh awkah Elijah kha a rung ṭum hnga maw? Zohhnik u sih tiah a ti. Jesuh cu fakpi in a au i a cat. Biakinn chung i aa zarmi puan kha a lu in a taw tiang cheu hnih ah aa cheu. Vailamtahnak hmai i a dirmi ralbawipa nih khan Jesuh a au le a cah kha a hmuh tikah, hi pa cu Pathian Fapa a si hrimhrim ko tiah a ti. Cuka ah cun nu tlawmpal an um i lamhlat nawn in an chawnh. Cu hna lakah cun Salomi le Mary Magdalene le Jeim ngakchia deuh le Joses i an nu Mary kha an um ve. Jesuh cu Galilee i an um lioah khan an rak zulh tawn i an rak bawmh tawn. Amah he Jerusalem ah a rami nu tampi zong cuka ah cun an um ve. Jesuh vuinak zanlei sangtlai nawn a si cang i Arimathea khuami Josef kha a ra phan. Amah cu biaceihtu bu chung i An upatmi pakhat a si ve i Pathian Pennak a rat lainak aa ruah chihmi a si. Cu ni cu Cawnning a ni a si. Cucu Sabbath ni a ni zaan kha a si. Cucaah Josef cu ralṭha ngaiin Pilat sinah khan a vung lut i Jesuh ruak kha a hal. Pilat nih Jesuh cu a thi cang ti kha a theih tikah A khuaruah a har ngai. Ralbawipa kha a auh i Jesuh cu a thi cang maw tiah a hal. Ralbawipa chimmi bia kha a theih hnuah Pilat nih Josef cu Jesuh ruak kha na lak khawh tiah a ti. Josef nih cun kiangrang puan pakhat aa cawk i a ruak cu a ṭhumh hnuah puan cun a zual i lung an vihmi thlan chungah a vui. Cu thlanka ahcun lung nganpi a khar. Mary Magdalene le Joses nu Mary nih khan cucu an zoh i Jesuh an phumnak hmun kha an hmuh.